Kũũragwo kwa JM Kariuki kwainainirie bũrũri mũgima wa Kenya. No tũtanakinya hau, nĩ tũrore nũ na ũ magwetanirio na ngero ĩno.

mũkawa-inĩ ũmwe wa Midland kũrĩa Naikuru na gũgĩtuĩka wĩra ũcio ndũgakirie kiumia kĩa wiki ĩyo. Mũthenya ũyũ ũngĩ athigani a JM nĩ maacemanirie thingira-inĩ wa iregi Naikuru na magĩtĩkanĩria rĩngĩ kũnina JM. Patrick Shaw arĩ we warũmagĩrĩra JM nĩ oĩ atĩ kũrĩ mũthenya wa Thabatũ JM aarĩ na thabarĩ ya gũthiĩ Mombatha hamwe na mũirĩtu Elizabeth wa Koinange. Ndũmĩrĩri cikoragwo irĩ igĩrĩ. Ya mbere ĩrĩ atĩ hena mũndũ waiyĩire JM thiri ya ndagathiĩ thabarĩ na ya kerĩ ĩrĩ atĩ nĩ anyitirwo ũgeni ũhiki-inĩ wa arata ake a hakuhĩ na nĩ ũndũ wa ũguo ndaahotire gũthiĩ thabarĩ. O na tũtoĩ nĩ ĩrĩkũ ya ma, kĩrĩa tũĩ nĩ atĩ mũthenya ũcio Patrick Shaw agĩteithĩrĩrio nĩ Patrick Clark mahandĩte nduthũki mbathi-inĩ ya OTC ĩrĩa JM arĩ athiĩ nayo Mombatha. Nduthũki ĩyo yoragire andũ mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja. JM nĩ ahonokire gĩkuũ mũthenya ũcio, no o ta ũrĩa Mũgĩkũyũ augaga, kũhonoka tikuo gũtũũra. Mathaa ma JM maarĩ makare. Ũtukũ ũcio wa mũthenya wa Thabatũ tarĩki ĩmwe mweri wa Kĩhu, JM nĩ acemanirie na mũrata wake wa hakuhĩ, Commandant wa General Service Unit GSU, Ben Gethi. JM nĩ amũtaarĩirie ũrĩa kũgũrũ gwake gwatuuraga na atĩ ndagĩtarĩ wake aamwĩrĩte athiĩ Mombasa agacarie ũrugarĩ. No mũrata ũyũ wake ndokĩte kũigua cia ndwari yake, aca, okĩte kũmũiyĩra thiri ya atĩ andũ anene thirikari-inĩ mabangĩte kũmũkuruhania na nduthũki iria ciatuthũkĩte Nairobi, na akĩmũthaitha acemanie na anene acio matanamũigĩrĩra kĩgenyo. JM ndetĩkĩrire ũhoro ũyũ na gĩtũmi kĩmwe kĩarĩ atĩ mũcinga wake nĩ woetwo na ndaarĩ na njĩra ya kwĩgitĩra angĩatharĩkĩirũo athiĩte gũcemania na anene acio. Rũcinĩ rwa Kiumia, JM okĩririo nĩ Ngethi, ũrĩa waingĩrĩte nyũmba yake ya toro na kũmũkora ũrĩrĩ. Gĩtũmi gĩake kĩrĩ atĩ arokete kũrora atĩ JM nĩ akinyĩte mũciĩ o wega, aririkana atĩ nĩ amwĩrĩte ena thĩna wa kũgũrũ. Ũma warĩ atĩ Ngethi aakuuĩte mũcinga ũrĩa aarehagĩra JM, ĩ nĩguo akĩgĩe na ũrũme wa gũthiĩ gũcemania na anene arĩa eragwo. Kĩndũ thaa mũgwanja cia mũthenya, Josiah nĩ ekinyirie mũkawa endete wa Hilton hamwe nake arĩ na mũrata wake Ben Ngethi, na magĩcemania na Police Reservist Patrick Shaw na mũnene wa CID Ignatius Nderi. Thutha wa mũcemanio ũcio, JM nĩ arorire Ngong Racecourse kwĩgangara kũrĩa mũrata wake Ben Gethi amumĩrĩire rĩngĩ. Ngĩũria kana hihi JM nĩ eũririe nĩkĩ mũrata ũyũ wake atindĩte akĩmumĩrĩra. Mĩtĩ-inĩ nĩ kĩmaramari Mark Twist kana Peter Kĩnyanjui kĩrĩa kĩambĩte kũrekererio kuma njera nĩguo kũrũmĩrĩra JM na nĩkĩo kĩeraga ngethi kũrĩa JM arĩ kahinda-inĩ o gothe. Haha nĩho ngũkwĩrĩra atĩ ngethi nĩ ta mbĩa ĩrĩa ĩkũrũmaga ĩkĩhuhaga. Thaa ĩmwe ya hwainĩ ĩtigĩtie ndagĩka ikũmi na ithano, JM nĩ acokire mũkawa-inĩ wa Hilton. Mathaa manini mbere ĩyo, Police reservist Patrick Shaw na mũthigari ũngĩ kwarĩtwa Mister Young nĩ maingatithĩtie imwana ciothe cia ngari na taxi kuma parking ya mũkawa wa Hilton. Hamwe nao marĩ mũnene wa CID Ignatius Nderi, mũnene wa NYS wa Rũhiũ Itote, kanjũra wa Elkejuado John Mũtũng'ũ na mũborithi Pius Gĩbathii. Benjamin Ngĩthi aingĩrire Hilton JM ena mũrata wake ũngĩ magĩkundanĩra kanyamũ kona-inĩ ĩmwe ya Hilton. JM kuona Ngĩthi agĩtarĩria mũrata ũcio wake atĩ nĩ ekwĩyeheria nĩguo akarie na Ngĩthi. JM na Ngĩthi nĩ macenjanirie mĩario ĩrĩa yacũngĩrĩirie JM gwĩtia rĩthiti Ĩ nĩguo akĩrĩhe? Agĩka ũguo, akĩhũgũra rĩthiti na akĩandĩka marĩĩtwa ma andũ erĩ, rĩa mbere rĩrĩ Benjamin Ngethi na rĩa kerĩ rĩrĩ Ignatius Nderi. Thutha ũcio JM na Ngethi makiuma mũkawa wa Hilton, magĩthiĩ na nyunjurĩ waguo makĩingĩra ngari na magĩthiĩ. JM ndonekanire rĩngĩ o nginya thutha wa thikũ inyanya kũrĩa mwĩrĩ wake wakorirwo nyũmba ya thutha ya kũiga mĩĩrĩ ya City Mortuary ũtarĩ na maitho, magego na ciara. Kĩriga gĩa kĩrĩa gĩekĩkĩire JM mauma mũkawa wa Hilton nĩ gĩathumbũrire andũ gwa kahinda ka mĩaka mĩingĩ. No o ta ũrĩa ũkĩũĩ, Agĩkũyũ moĩ kũhitha ndĩa, matiũĩ kũhitha ũhoro.

Gĩthĩnjĩro gĩkĩ kĩrĩ ofici cia Special Branch Nairobi, nyũmba-inĩ ya Kingsway barabara-inĩ ya Mwindi Mbingu. Ithiũrũrũka-inĩ rĩa bara ya Mbunge nĩho JM arutirwo nja wa ngari na agĩbokerwo thĩinĩ wa ĩngĩ. Hamwe na Ngethi arĩ Patrick Shaw rĩrĩa mamwambatirie nginya ofici-inĩ ĩmwe nyũmba-inĩ ĩyo kũrĩa maakorire metereirwo nĩ Ignatius Nderi wa CID hamwe na Wanyũike wa Thũng'ũ. Wanyũike aarĩ mũrangĩri mũnene wa mũtongoria wa bũrũri na kuongerera ũguo aarĩ thũ nene ya JM Kariuki kuuma thikũ ciao marĩ thĩinĩ wa gĩkundi kĩa Mau Mau. Ngethii Hinga Number One aikarire mũrango-inĩ na akĩreka aruna ake marute wĩra wa kũhũnga JM. Ciũria JM oragio ciarĩ cia kũmũkuruhania na nduthũki iria ciatuthũkĩte Nairobi. Njokanĩrio-inĩ icio noho Wanyoike arũgamire na akĩũria JM nĩkĩ athũkagĩria mũnene wa bũrũri rĩtwa. Ngwĩciria JM ndabundithĩtio atĩ ũcamba ndũringaga tũhuro twĩrĩ amu anjirie gũcokanĩria na Wanyoike. Na Wanyoike ta kĩmonda kĩrĩa arĩ no ikobi aigĩrĩire JM Kariuki. Ikobi rĩu rĩarutire JM magego make ma mbere ma thĩ matatũ. JM ena matũkũya no gũkinyĩra akinyĩrire mũcinga ũrĩa ahetwo nĩ Ngethi. Ngethi hinga namba one nĩ eyoneire na akĩmenya nĩkĩ JM akinyagĩra na gacagaca-inĩ ĩyo nĩguo atuire itua rĩa kũratha JM. Kariuki guoko. Gĩko ta gĩkĩ nĩkĩo ugaga shit has hit the fan. Atĩ o mũndũ nĩ aminjũkĩrwo nĩ tũmai. There was no turning back. Mũhuhu wĩragwo atĩ matiabangĩte gũita thakame ya JM ofici-inĩ ĩyo na atĩ o nĩ maamakire. Makĩhũrĩra Kissinger thimũ na makĩmwĩra nĩ maratha JM. Mũhuhu ũgathiĩ na mbere ũkauga atĩ Kissinger ndaarakarire. Na nĩ ũndũ wa ũguo makĩoya kanya gaka kũnina JM o ta ũrĩa maabangĩte maita maingĩ. Mũborithi Pius Gĩbathi no gwĩtwo etirwo na akĩrwo oke na ngari ya gũkuĩra JM. Uge nĩ atĩ okire na ngari ya gũkua nyama, no harĩ maugaga yarĩ ngari ya mũthemba wa Peugeot ya rangi wa kĩnyeni ĩrĩa yandĩkĩtwo rĩtwa Meat. na mwene aarĩ county councillor wa Olkejuado John Mũtũng'ũ. JM agĩkĩrwo bingo na agĩtwarwo irĩma-inĩ cia Ngong'u. Police reservist Patrick Shaw erĩkanaga aarĩ hau JM akĩũragwo no arĩa mateithĩrĩirie gĩbathi nĩ imaramari Peter Gĩcerũ Njaũ na Peter Kĩmani. Pius Gĩbathi etĩkĩtie JM no ariũke nĩwe wamũrathire rithathi ya gatano na ya mũico mũnyiginyigi-inĩ wa ngingo. Mũthenya ũyũ ũngĩ, mũrĩithia wa ng'ombe irĩma-inĩ cia Ngong'u mwena wa Olo Ishobori nĩwe watũnganire na mwĩrĩ wa JM ũtarĩtwo nĩ hiti ta ũrĩa wabangĩirwo. Watwarwo City Mortuary woirwo na ũkĩigwo ta unidentified. Luo Gangster. Ndeto iria ciekĩkire thutha ũcio ciarĩ cia kĩmagegania, ta mũtumia wa JM kũhũrĩrwo nĩ namba ng'eni akerwo marore City Mortuary, mathiĩ gwĩka ũguo magakora nĩma nĩwe, no mathiĩ mbunge magakora Moi akiuga JM athiĩte gũcera Zambia. Ambunge kũigua ũguo magateng'era City Mortuary no makinya kuo magakora mwĩrĩ nĩ ũhithĩtwo. No kumbe tha icio nĩ gũikĩrio ũraikĩrio ndirica-inĩ ya na thutha. Mũmbunge ũmwe gũthiĩ kwaria na mũruti wĩra wa mocarĩ agakora nĩ mũthigari wa mbunge wĩtuĩte ta mocarĩ attendant. Gũkora atumia makĩrĩra ngari-inĩ makiuga nĩ ma.

Ĩno nĩyo mbĩrĩra ya JM Kariuki ũrĩa warĩ mũmbunge wa Nyandarua ya rũgongo. Magegania ma thĩ marĩ atĩ andũ aya marĩkia mbara ciao cia thĩ, gĩkuũ mũiganania wa othe no amaiyĩrire ũmwe wao. thutha wa ũngĩ. Mũndũ mũũgĩ nĩeririkanagia atĩ mũthenya o wothe nĩ mwega wa gũkua, wega nĩ kwĩhoka atĩ gĩkuũ ndarakũgĩra ũmũthĩ.